Bienveni na otro episodio di Mester Year Devotionals. Pa e episodio aki nos lo ta papiando di conseho. I pa esei nos lo tin cu bay den Dos Ester versiculo djesinku cual nos paña na pagina cuatro ciento sesenta y seis di Bijbel Santu. Pero prome cu nos a acudi na nos Bijbelnan, laga nos haci un palabra di oracion. Nos Tata ku ta na shelu, Señor, Bo nòmber sea santifiká i altamente glorifiká, pasobra Señor, abo merese tur onor i gloria. Danki pa e oportunidat ku mi tin pa papia ku e pueblo awe i, Señor, permití ku e mensahe ku Bo tin pa duna nan ta kla, komprendibel i aplikabel. Permití, o Dios, ke palabranan ku ta sali for di mi boka no ta di mi mes, ma nan ta kompletamente bin di Abo, Señor, i ku ora ku nan sali, ami tambe por siña di nan i hendenan ku ta skuchando tambe por siña di nan. Permití ku tur tur kos bai bon konforme Bo divino boluntat, sa ki ta mi orashon den Bo nòmber santu. Amèn. Oke, Ester kapítulo dos, versíkulo diesinku ta bisa lo siguiente, Awor ora ku rei. Awor, ora ku Èster, yu muhé di Abiail, tiu di Mordokeo, kende a tum'é komo si yu muhé, tabata na turno ku bai serka rei, e no a pidi nada ku solamente loke Hegai e eunuko di rei, kende tabatin enkargu di e muhénan, a konsehá. I Èster a haña grasia den bista di tur ku a mir'é. E bonita di e vers aki ta ku Ester no a bai ku nada mas ku loke Hegai, e eunuko di rei, kende tabata na enkargo, a konseh'e. Anto ora ku el a sigui e konseho di Hegai, a sosodé ku Ester a haña grasia den bista di tur ku a mir'é. Awor nos ta sigur ku señor tabata ku reina Ester. Pero echo cu el a el a acepta conseho, e echo cu el a scucha conseho di esun cu sa mihó, a pone cu no solamente el a haña gracia cerca rey y a haña e corona, ma tambe el a haña gracia cerca tur esnan cu a mir'ele. Y esey ta loke tabata haci Ester un bon fet. E no a solamente scucha di Hegai den capítulo dos, el a scucha di Mordoqueo tambe ora cu Mordoqueo a papia cu ne. Anto Proverbionan, capítulo diesdos, versículo diescinku ta bisa nos lo siguiente. Proverbionan, capítulo diesdos, versículo diescinku. E ta bisa, E caminda di un bobo ta correcto den su mes bista, ma un hende sabí ta esun cu ta scucha conseho. I Proverbio capítulo diestres versículo dies ta bisa, Orguyo ta ocasioná pleitu so, mas sabiduria ta cu esun cu ta scucha conseho. Hendenan orguyoso gusta pleita pasobra semper nan ta kere cu nan ta bon. Esei ke men di cu nan ta bobo tambe, pasobra e caminda di e bobo ta corecto den su mes bista. Anto ora cu bo caminda ta corecto den bo mes bista i bo no ta habrí pa scucha na locual otro hende tin di bisa bo, Bo ta bira un poco orguyoso pasobra bo ta kere cu abo sa tur cos, bo ta kere cu abo por tur cos, nu yende no mester bisa bo nada, nu yende no mester corigi bo. Anto tipo di yende y no ta yega leu den bida. Paso si mi expertise, si loke mi ta bon den dje ta colo cora, anto un otro hende bisa mi, ey Ariana bo sa? Ma mira cu ba haci un tiki blauw. Pero e blòk ku bo ta siendo ei ta mané i no ta i no ta bahiendo bon. Anto bo mester hasi tal i tal i tal, anto tal i tal i tal. Anto si bo stòp di hasi esaki, anto kuminsá agregá un poko di esakinan, bo bo lo hasi blòk hopi bon. Awor, si e hende ei ta hopi bon den hasi blòk. Anto mi no scucha na locual cu e bisa mi, Esey ta sin mi bobo paso mi no ta, mi no ta dispuesto na bandona mi puesto di orguyo pa mi babao scucha locual cu e tin di bisa mi pa mi por haci locual cu mi tin cu haci mas mihó. Anto ora cu nos no ta scucha di conseho, ora cu nos ta hende nan orguyoso, nos ta stop nos crecemento personal y nos ta stop si e ta parti di algo spiritual. Nos ta stòp otronan di yega mas serka di Kris pasobra nos ta asina di foukas na lokual nos tin ku hasi ku nos no ta dispuesto na siña pa asina nos por yuda otronan tambe. Anto hende ta mira riba nos, anto si nan mira ku nos ta bisa hasi blou fout kada be, pero nan no sa ku nos ta hasiende fout, nan tambe lo hasi blou fout, anto blou ta bai keda wòrdu hasi fout. Awor, un kos tambe ku bo mester sa ta ku si bo ta bon den kòrá, anto bo ta mira un otro hende ta hasiendo fout den lokual bo ta bon den dje, dun'é konseho pa bira mihó. Pero e manera ku nos ta duna konseho tambe ta hoga un ròl den manera ke lo wòrdu aseptá. Konseho, Bo no tin ku tira e na kara di nuende, ni e no ta supos di ta pa manera mustra kon bon abo ta, kon bo mopora si kosnan, anto kon eksperto bo ta. No! Bo ta bon den algu ta bo bo yuda un otro hende kuné den un manera karñoso i amoroso, mesun kos ku Kristu Hesus ta yuda nos kada un pa nos por yega na nos na e nivel haltu ku e kier pa nos yega, pa nos ta e kristiannan di kalidat. Nos siguiente versikulo ta Proverbio kapitulo djes kuater versikulo djes shete, kual ta djis n'e página despues ku ta bisa, Bandoná e presensia di un hende bobo, si no lo bo no deserní palabranan di konosementu. Hende bobo lo no por duna bo e konseho i e palabranan nesesario ku bo tin mester pa krese. Konseho ta destiná pa bo ta pa bo bira mas mihó i pa despues ora ku un otro hende tin mester di e konseho, e mesun konseho ku un hende a duna bo, bo ta sabí sufisiente pa bo por dun'ele, bo ta ekipá sufisiente pa por dun'ele. Pero si bo ta kana rondó di hendenan ku nan kabesnan ta shen shen, hendenan ku no tin temor di Dios, hendenan ku no tin kunes ku e Lei di Dios, nunka lo bo no por bira sabí sufisiente pa bo duna un hende lokual ku e tin mester. Anto e ora ei nos tur lo bai ta di trap, nos tur ta bai keda pegá un kaminda pasó nos niño no ta dispuesto na skucha, nos niño no ta dispuesto na kompartié e konosementu ku nos tin. Anto e ora ei despues nos tur ta hasi otro bobo. Oke, um un kos mas ku lo mi ke bisa boso ta. Paga bon atencion seca ken bo ta tuma conseho. Tin cuater punto crucial cu bo mester tene cuenta cu ne ora bo ta acepta conseho di un hende. Na promeo, analisa su conducta. E conducta di e persona cu bo ta tuma conseho di dje ta conducta di un hende confiabel, di un hende cu ta respeta su mes y otronan, ta conducta di un hende cu ta sòru pa su amigunan, pasobra si bo ta su amigu pero e no ta mustra mashá ku e ta sòru pa bo, probablemente su konseho lo bai ta un tiki hmm. Anto bo tin ku tene kuidou pa e no duna bo konseho ku lo pone bo kai den trampa despues. Dos, analisá su palabranan. E palabranan ku ta sali for di un hende su boka ta sumamente importante, pasó palabranan ta ekspresá loke ta den bo kurason, i si su kurason no ta okey, su palabranan tampoko lo ta okey. Di tres, analisá su amigu i esnan ku ta bai ku ne. Si e ta den presensia di hende bobo, nunka e lo por duna bo e konseho sabí ku bo tin mester. A ménos ku Dios usa el n'e momentu ei pa e por bisa bo lokual ke tin ku bisa bo, anto despues hala kita. I e di kuater ta, E ta un hende spiritual òf e ta òf e konosé? e kosnan bíbliko, etc. Debe ser tu hende spiritual òf e tu hende ku konosé e palabranan di Dios. Anto e konseho ke duna bo, Dios lo ta kontentu kuné e tin base bíbliko, pasobra si esei no tin ningun base bíbliko òf e no ta lokual Dios lo ta kontentu kuné, mihó bo hala leu for di e konseho, e yama danki i sigui ku bo kaminda. Ok, ban bisa ami ku persona a tin un pleitu, ok? Um, e ta hasi kosnan ku mi no gusta of nos tin mal komunikashon. No ta importa kiko a sosodé, punto ta ku algu a sosodé. Anto mi ta bai serka mi amiga, anto e bisa mi, Um-um, um-um, bo ta ki bo tin ku hasi? Bo tin ku ta peri. Ta peri. Ta peri kon muster. Bo ta ripará ku e konseho ei probablemente lo no tin niun base bíbliko, no solamente na su kondukta, pero tambe su palabra. Anto e energia, e vibe ku e ta duna bo, nan niun lo no tin un base bíbliko, siendo ku e persona ei su kurason no ta oke ku Kristu. Pues ora bo ta scucha conseho di duende, tene cuenta cu tur e areanan aki, y pa finalisa laga nos lesa Proverbionan dje sinku, versiculo trinta i dos, Proverbionan dje sinku, versiculo trinta i dos, cual ta bisa, Ups. Esun cu neglisha disciplina ta desprecia su mes alma, ma esun cu scucha reprendementu ta adkeri comprondementu. Conseho ta comprondementu. Y si bo no ta dispuesto na scucha na lo cual otro hende tin di bisa bo pa bo informa bo mes, bo ta bay keda bobo. Anto nunca lo bo no siña y crece y ta caminda Dios kier pa bo ta. Dios ta pone hendenan specifico den bo caminda pa siña bo diferente cosnan. Cosnan cu abo por ta nunca lo tabata sa na e extremo ey si e persona ey no lo a bisa bo. Ta p'esey ta importante pa nos comparti e conocemento cu nos tin y acepta. e korekshon i e konseho ku nos ta haña pa asina nos por haña komprondementu. Pasa un felis dia i Dios bendishoná boso.